Ṭuanṭuan a chim ṭhan zohtu le ngaitu nan zate nan kut kan in tlaih ṭhan hna i thangchimnak kan onh ṭhan rih la. Keyin ramkulh phuruci kahdohnak ah ralhrang sakhan le hriamnam an lak. Keyin ramkulh Myawadi peng phuruci khuapawng ah ralhrang hriamngan chiahnak sakhan cu an lak tiah Arakan ralkap ANC AA thawngzamhnak in theih a si. Ralhrang le BGF hna cu ANC, AA, KNU, KNLA le PDF hna i fonh in February thleiruk ah an lak tiah theih a si. ANC, AA cu Phakawm pengkomh, Brigade, Five, Hmunhma ah an um i KNU he i bawm in kahdohnak an tuah. ANC AA hlei in NCA, Minthumi, ALP, ALA le Arakan Army, ULA, AA timi Arakan ralkap zong an si. China nih ralhrang hman ding theory ramkun ah an kuat. Ramkulh Kilawah rili ah China Tianjin lawng a rak phan. Ralhrang lei phan ding thilri a rak phurh hna. Ralhrang rili kam cu an kilven i thilri an thiang tiah theih a si. Ralhrang thilri phurmi tilawng hi Linhai tilawng IMO a si tiah theih a si. Hi tilawng hi China Tianjin rili in January ni sawmthum le ni khat khan aa thawh i ramkulh Kilawah rili cu February ni hlei nga ah a phan tiah theih a si. January ni kul le nili zongah Tiloah MITT rili ah captain Yakubovic AZSCO Russia tilawng in tank hriamngan tampi le Hriamnam dangdang hna an rak phurh bal cang hna. Misual ralkap bawmh dingin atu hi Tuluk cu biatak chuah in aa tim cang tiah theih a si. Hriamnam ṭhaṭha zong a vun kuat chih. NUG nih hriamnam a kan bawmh chan ahcun New York an lak khawh lai tiah Chin Rin Zuma nih an thanh. Children Zuma hawikom bu hna cu NUG cozah in runvennak vunci lei nih cohlan le a herhbaumi hriamnam a kan bawmhchanh khawh ahcun Mu Yo kan lak lai tiah Children Zuma ralkap fund nih NUG sinah nawlnak an tuah. Chindrin Zuma ralkap fund in Yimma Pin pengkawm Yimma Pin peng minung ralkap hna he i fund in ralkap kul le khat hna cu thonghnih kul le khat October ni hra ah dirhmi a si. Hawikom bu battalion nine tiang an dirh i minung thazaang in thongkhat le zakua le sawmthum nga an si tiah theih a si. NUG cozah nih Chindrin Yuma ralkap fonh cohlan ding le hriamnam bawmhchanh ding a si ahcun Mungyo kan lak lai tiah bawmhhalnak caan ṭial. Pating Muzhua lam ah ralhrang bom puah an si hnu ah mipi umnak inn an khang. Star ramthen Yima-pin peng Pating Muzhua lam cung ah ralhrang bom in puah an si hnu Utupin khua le Cecasiah khua kar mipi inn hna cu February ni thleisarih zanlei suimilam pahnih le cheu ah mei in an khangh tiah theih a si. Ralhrang hna cu bomb-puah an si caah inn an khanghnak hi a si i ralhrang a thimi le aa hliammi fianghlang in theih a si lo tiah theih a si. Ispanlong para trooper pakhat cu nitlaklei kap Poland Rostov airport ah a ṭum. US nih a ralkap a thang in a va chiahchep. Russia ralkap hna cu Ukraine ramri he aa hlat deuhnak ah hnu an il tiin theih a si. Nitlaklei mi hna nih an chimdan cun a ruang pakhat khat ruangah a silole Ukraine he i doh hi a zenh deuh i sala tiah an hmuh. Russia nih Ukraine cu zomhtaih le dohdal phun in a um nain tu tiangah zei cawlcanghnak hmanh hmuh a si hlei lo.